Хәерле кич, кадерле дуслар! Без бүген сезгә үзебезнең 10 дөрес җавап тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Сезнең белән мин Резидә Сафина. Бүген мин сезнең янга кунакка искиткеч үзенчәлекле кешене чакырдым. Иҗаты ягыннан да, холкы ягыннан да искиткеч кызыклы кеше. Ул, театрыбызның артисты Айрат Мифтахов. Сәлам, Айрат! Сәлам! Хәерле кичләр! Хәерле кич! Ничек хәлләрең?
Аллага шөкер, әйбәт.
Үзең ни хәл? Үземнең дә хәлләр әйбәт, рәхмәт. Айрат, син инде безнең тапшыруның кагыйдәләрен беләсеңдер. Иң беренче сиңа сорау, син безнең алдагы чыгарылышларны карадыңмы? Карадым, беренчесеннән башлап. Башлап, барысын да карадың.
Динар, Сиринә, Әйе. Рәфигъ абый.
Аһа.
Ярый, димәк, син кагыйдәләрне беләсең. Беләм. Мин сиңа ун сорау әзерләдем. Син аны ачасың, укыйсың һәм җавап бирәсең. Ләкин аңа кадәр, әйдә әз генә тамашачыларга синең турында, үзең турында сөйләп кит, танышып китик синең белән. Син безнең Казан җегете. Мин Казан егете.
Казанда тудым, Казанда үстем, Казанда укыдым. Гаиләдә мин икенче бала, минем бер туган абыем бар иде. Унбер классны тәмамлагач, Казан театр училищесына укырга кердем, дүрт ел анда укыдым. Аннары инде зур-зур өметләр баглап, күчеп киттем Әлмәткә, Әлмәт шәһәренә, Әлмәт театрында эшләргә дип. Әйе, ә менә хәзер мин сиңа бирәчәк сорауны сиңа инде еш бирәләрдер. Казанда үскән, Казанда туган, Казанда укыган, яшәгән җегетнең Әлмәткә күченеп китүе э, ничегрәк булды бу э, процесс? Син озак уйладыңмы, әмма бу, ләкин бу э, уйламыйча гына килеп чыктымы? Бу сорауны дөрес син генә бирмәдең. Бирмисең аны. Инде эшли башлаганнан бирле бирүчеләр бик күп. Беренчедән, кызыксыну булды башта шәһәр белән. Безнең бит курсны махсус Әлмәт театры өчен әзерләделәр. Бер-ике тапкыр Әлмәткә барып кайтканнан соң мин нык кызыксына башладым ул шәһәр белән, ул театр белән. Алар Казанга гастрольләр белән килгәндә, кызыксыну бик зур иде. Нәрсәдер үзгәртәсе килде. Казанда кайнап, Әйе, гел әйе. яшисе Яңалык. килмәде, яңалык кирәк булды үземә. Әйе. Шуңа күрә бер авырлыксыз мин күчеп киттем Менә Әлмәткә. э, күченеп килгәч тә мин э, ул елларны, ул вакытларны хәтерлим. Без бит инде бер- бергә килдек. Мин әле э, авыл баласы була торып та, менә Казанда дүрт-биш ел яшәп алгач, Әлмәткә күченеп килгәч, миндә барыбер ниндидер э, бер Казанны сагыну хисе булды. Килгәч тә ияләшеп, тиз генә ияләшеп киттем. Шуның хәтле Әлмәткә килүгә Әлмәтне бик нык яраттым, дип мин, мәсәлән, үзем алай дип мактана алмыйм. Синдә менә килгәч тә, Әлмәтне күргәч тә, театрны түгел, гомумән, Әлмәт шәһәрен, синдә андый хис булмадымы? Мин ялгышмадым микән дигән. Андый хис юк.
Андый хис булмады. Мин шаккаттым Әлмәтнең матурлыгына, чисталыгына. Менә. Конфет кәгазе тотып барсаң да, аны менә болай итеп кырыйга ташыйсы килми иде, чөнки бөтен урамнар чип-чиста. Чүп, чүп савытын эзләп бардым мин. Әйе, менә.
Кая гына ташар икән дип.
Мин Казанны сагындым, бигрәк тә әниләрне сагындым, чөнки үзең беләсең, Туган як инде, синең өчен. Туган як, и ташлап китеп килсәң дә авыр булды, ияләшергә авыр булды, чөнки миңа Самостоятельность дигән нәрсәне татырга туры килде. Әгәр дә ки сез авылдан күчеп китеп, син әйтмешә Казанда инде дүрт ел буе Син өйдә яшәп укыдың. Әйе, мин сезгә бит фатир эзләргә туры килде, бүлмә снимать итәргә. Миңа бит андый авырлык туры килмәде. Мин ничек әни белән яшәдем, әти белән, шулай ук яшәде. Ә менә монда инде мин күченеп киткәч, миңа шул яктан бик авыр туры килде. Синең өчен чыннан да яңа тормыш башланган инде, әйеме? Бер яңа тормыш башланды әлмәттәге. Әйе, һәм син ярата торган, син ошаткан, син яраткан тормыш дип әйтәбез инде. Әйе, әлбәттә.
Ярар. Әйдә, Айрат, хәзер сорауларга күчик, кайсын телисен, шунсын аласың, кычкырып укыйсың һәм җавап бирәсең. Бисмилла.
Театраль гаиләнең плюслары һәм минуслары. Ярар. Иң зур плюс. Синең тормыш иптәшең сине аңлый. Чөнки ул күрә, нәрсә белән шөгыльләнәсең. Ә, Күргән ишеткән бар шундый гаиләләрне, хатыны ире аңлап бетерә алмый, шуңа күрә кайвакытта ничектер ограничение куйган сыман дип әйтим масаң, Әйе, әйе. ә, читенсенәләр масаң, менә кочаклашу сәхнәсе булсын, Әйе, әйе, әйе. үбеш сәхнәсе булсын, әзрәк теге ирем хатыным нәрсә әйтер икән дип, Барыбер уйлаучылар бардыр. Безнең яктан андый нәрсә юк, кочаклашабыз, үбешәбез. Иркен.
Әйе, бер нәрсә әйтмиләр. Яшерен батырын түгел, безнең театрда да, безнең практикада да андый хәлләр булгалады бит инде. Теге ничектер кочаклаша торган, анда ничектер ятып тора торган сәхнәләрне утырып уйнаган хәлләр мәсәлән булды. Минем үземнең дә егет кеше тарафыннан, ул гаиләле кеше булып, хатыны рөхсәт итмичә, безнең белән утырып уйнаган спектакльләр булды. Синең булдымы шундый Практикада шундый Минем хәлләр. практикада Синең тарафтан түгел, ә менә э, Юк, ну, юк, куркану юк менә алардан. минемдә практикада андый спектакльләр бар, минем тормыш иптәшемнең репертуарында дип әйтим Әйе. спектакльләр бар, ләкин әйтәм бит, менә без бер-беребезне аңлыйбыз, Бу бит инде чынбарлыкта түгел. Әйе, әйе. Ул сәхнәдә генә. Әйе, әлбәттә. Ул сәхнәдән чыккач бит инде ул шул ук партнер белән бит инде үбешеп кочаклашып йөрми. Әйе, әйе. Шуңа күрә без бөтен нәрсәне аңлыйбыз. Әлбәттә, бу бик зур плюс.
Әйе. Ә минусы бармы? Әлегә
бер минусларын да күргән юк. Әлегә бер минусы бар дип әйткәнеңне көтеп утырган идем. Бер минусын да күрмисең, әйеме? Ну, минуска Минуска санамыйм мин аны, менә бигрәк тә ул менә балам булгач, ике, ике артист кешедә бер спектакльгә эләккәч, барыбер әзрәк кенә читенрәк тору килә, баланы калдырырга туры килә. Бигрәк тә спектакль чыккан вакытларда, ял көннәрендә эшләргә туры килсә. Төннәр, төннәр нишләгәндә бит. Кайбер кешеләрнең туганнары була калса да. Аллаһ шөкер, хәзер безнең бала үсте. Әйе, әйе. Үзе дә артист. Үзе дә артист, Аллаһ шөкер. Бигрәк тә бәла кирәк вакытта чүт кенә шундый менә сораулар тугалап алды, ләкин алар ничектер үтте дә китте, ничектер безнең театрда үскән бала булып чыкты ул безнең Сәйдәшебез. Әйе, әйе. Менә шул, менә единственное шул минус шулдыр ул. Әйе. Бергә эләгүең спектакльгә. Но ансы да инде минуска Бик полуминус дип кенә әйтәм мин аны. Ә менә без менә әле генә әйттек бит, кайсы бер гаиләләрдә шундый проблемалар бар инде. Кемгәдер, мәсәлән, безнең театрдан да яшь артистка менә, мәсәлән, китергә туры килде театрдан, гаилә хәлләре аркасында шундый. Ә менә сезнең гаиләдә шундый проблема туса, мәсәлән, Ан ул яктан димим, көнләшү ниндидер ул проблема димим. Менә кайсыгызгадыр булса, театрны калдырырга туры килсә, менә гаилә аркасында ничектер менә шул әлеге дә баягы балалар беләнме бәйле булсамы, сезнең кайсыгыз юл куер иде микән дип уйлыйсың син? Китергә туры килсә театрдан.
Миңа калса, әгәр дә ки миңа әйтсә минем тормыш иптәшем, менә шундый хәл, миңа театрга китәргә кирәк дип, мин бер дә уйламыйча китәр идем артыннан.
Гаиләгә шулай кирәк булса дип әйтәсең инде, әйеме? Гаилә беренче урында. Беренче урында.
Ничек кенә яратсам театрны, үз һөнәремне яратсам, минем тормышымда шундый хәл булып алды, миңа театрдан китәргә туры килер Кирәк иде театрдан китәргә.
Сез инде Гаилә карар өчен. кабул иткән идегез. Мин карар кабул Әйе. иттем. Мин аңа әйттем, Сиринә, мин театрдан китәм, башкача булдырып булмый. Шундый хәл Чөнки булды.
Шундый хәл булды.
Ул гаилә белән бәйле. Миңа театрдан китеп Әлмәттә генә калырга түгел, гомумән, миңа Әлмәттән китеп Шәһәрдән Казанга ук китәргә. китәргә туры килде, килгән иде. Каршы килмәде. Син кая барасың, мин дә шунда барам, дип, җавабы бер генә булды аның. Шуңа күрә, әгәр дә ки менә инде алай булмасын инде ул, алай була калса да, Сиринәм әйтсә, китергә туры киләчәк, дип, юк инде, мин җәй алышыйм бит инде, юк инде, яраткан, беләм, яраткан һөнәрем, яраткан эшем, яраткан бинам, театрым, ләкин Гаилә белән театр арасында сайларга туры килсә, мин, әлбәттә, гаиләне сайлыйм. Эшне табып була. Әйе, әйе. Мин синең белән килешәм. Любой эшкә ияләшеп, любой һөнәргә ияләшеп була. Төрле һөнәрне үз итеп була. Үз итеп була, өйрәнеп була. Әй-әй. Гаиләне сакларга кирәк.
Ярый, рәхмәт, Айрат. Бик матур җавап. Миңа ошады синең җавабың. Миңа үзем ошады.
Киттек. Хатын-кызлардагы иң ачуыңны китергән сыйфат.
Бер сыйфатлары да ачуны китерми дип кенә әйтмә инде миңа. Мин беләм. Менә син кемнедер, кемнеңдер сыйфаты ачуны китерә барыбер. Син минем уйларымны укыйсың, чыннан да ачуны китерә торган сыйфатлар бар. Юк. Ну, гомумән хатын-кызны алганда менә. Юк, менә син, мәсәлән, мин, минем үземнең, мәсәлән, мин хатын-кыз, минем бүгенге көнгә кадәр машина йөртү теләге миндә юк һәм гармун уйнау теләге миндә юк. Һәм мин ул хатын-кызларда ул сыйфатны җенем сөйми дип әйтмим. Миңа калса, минем ул, әлбәттә, башымда. Ул теге, бәлки ул алай түгелдер, бу минем генә фикерем. Нишләптер минем хатын-кыз машина йөртми һәм гармунда уйнамый. дип уйлыйм мин. Һәм мин ул эшләрне эшләмим үзем. Һәм миңа беркайчан да эшләргә туры килмәсен иде дип телим. Чөнки хатын-кыз, менә мин машина йөртәсем килә, әйдә машина йөртеп керим әле мин дип чыгып китми, ул бит инде кирәклектән эшли аны. Әгәр дә сиңа аны эшләргә кирәкми икән, димәк, синең тормышыңда бар да яхшы дип уйлыйм мин. Бу минем фикер. Менә синең дә, менә хатын-кызга бу сыйфат килешми дигән, бәлки, ниндидер бармы шундый?
Юнук хатын кызым син бит шәгәрдә миңа кирәкми ул мин аны эшләмим кайбы әй тукта юк инде тукта
Менә син Сиринәнең нәрсә эшләвен син ошатмас идең. Сиринә әгәр дә менә үзгәреп китсә кайсыдыр якка. Син риза булмас идең аның белән. Нишләсә ул.
Юк, андый нәрсә юк. Чынлап белмим. Мин андый андый әйбер юк миндә теге. Мин киресенчә, әгәр дә машина йөртергә аның теләге булса, мин
Юк, машина ярар, ансы һәр кешенең үзенеке. Өйрән дип әйтер идем. Димәк, син хатын-кызларда булган бүтән сыйфатларны да яратасың. Ну, бар инде ул. Менә әле искә килеп төште. Менә кайвакыт теге кысылалар алар. Үзләренә кирәкмәгән нәрсәгә. Теге Менә син аны эшләдең, менә төрле әйбер ул эшләп куйдың, беләсең, син аны дөрес икәнен. Дөрес икәнен беләсең. Бәлки ул дөрес түгел, ләкин син аны ничек дөрес эшләргә ничек кирәк икәнлеген беләсең. Менә моны шулай шулай итәргә кирәк инде, син аны беләсең бит. Син аны эшләячәксең. Ләкин менә әйтеп куярга кирәкми сезгә. Кайвакыт. Менә шул сыйфат сиңа ошамый. Әйе. Ул синең ачуыңны китерә. Менә ус Үз эшеңне генә белеп тор әле, дип әйтәсе килә. Үз эшегезне генә белеп торыгыз әле. Юк, алай группа түгел инде, ләкин менә Юк, алым инде мин син, әлбәттә. Теге
театр өлкәсендә дә булгалый ул. Менә бигрәк тә хатын-кыз ягыннан ишетелә андый сүзләр, бигрәк тә менә теге сәхнә. Эмоцияләр. Әйе, эмоцияләргә бирелеп инде ул сәхнә корган моментларда, нәрсәләр куйган моментларда. Бу бит болай тормый, бу бит дөрес түгел. Менә шул, беләм мин аны, мин аны куйдым гына әле дә. Куям мин аны, күчереп куям, беләм, үз эшеңне генә бел дип. Кайвакыт әйтәсе килә. Әйе, әйе. Ул бигрәк тә именно хатын-кыз ягыннан ишетелә ул, ир-ат ягыннан түгел. Яхшы, рәхмәт. Гафу, гафу, гафу, кая карый бит ул. Ярый, Айрат, без кысылмаска тырышабыз. Әйе. Үзем өчен җавап бирәм.
Син үзең җавап бирәсең. Аңа казак кызы өчен кем җавап бирә? Булды, рәхмәт. Монысына да җавабыңны ишеттек. Тирнә бүсән кагылмый дигән.
Аңа беренче чиратта кагыла инде.
Үзеңне физик һәм рухи яктан ничек формада тотасың? Физик яктан, физик яктан мин... Әйтмәс идем теге мин көндә күнегүләр эшләргә тырышам, но ләк безнең ул театр, безнең һөнәребез бары физик яктан бәйле ул. Ул бию, ул сәхнә хәрәкәте. Бигрәк тә менә яшерен батырым түгел, күбегез беләдер, мин әле артист кына түгел, мин әле сәхнә эшчесе, монтировщик буларак эшлим, анда бигрәк тә физик яктан

Ташламаска тырышам инде менә физик күнегүләрне. Барыбер озак-озак эшләмичә торсаң, ул сизелә. Гәүдәңдә сизелә башлый. Ул чыннан да сиңа ярдәм итәме? Менә әйтәсең бит, әллә нигә бер тырышам. Әллә синең күбрәк физик сиңа тәэсир итә, менә шул сәхнә эшчесе булып та эшлим дисең бит син. Физик яктан, физик күнегүләрне күп эшләргә кирәкме син формада булсын өчен? Әллә әллә нигә бер генә? Юк, спорт залга барып килү дә җитәме сиңа? Э, әллә нигә бер генә түгел, теге Әгәр дә син сәхнә эшчесе булмасаң, дип әйтәм, менә гади, менә мин сәхнә эшчесе түгел, э, мәсәлән, э, миңа көн саен йөрергә кирәкме спорт залга физик формада булыр өчен? Ни бит, мәсәлән, җан көн саен йөрергә кирәк. Ул ничектер аерыла, менә барыбер теге Үзеңне формага китерәсең, син бары үз тотышыңны бары үзгәртә ул сине. Көн бары көн дә ясамасаң, Әйе. атнага бер-ике тапкыр шөгыльләнеп алсаң да, мышцаларың синең бары тонуска керә башлый. Син әзрәк осанкаң да тураеп киткән була, син әзрәк гәүдәңне җыя башлыйсың.
Булды. Булды, рәхмәт. Ә рухи яктан? Үзеңне китаплар укыйсыңмы, җырлар тыңлыйсыңмы? Үзеңне ничек? Мин хәзер үземә хас булмаган әйберне әйтәм, мин китаплар бик укымыйм. Белмим нәрсәгәдер. Мин укыйм төрле-төрле статьялар, мин интернетта бик актарынам, ләкин менә теге әгәр дә кирәк булса укыйм. Әлбәттә, әгәр дә э, спектакль чыгарганда, э, әгәр дә спектакль чыгарганда төрле материаллар укырга туры килгәндә мин укыйм. Ә менә мондый буш көннәрдә китапны алып кая Ну, синең вакытың юк инде, Әйе, вакыт булганда да мин китап укымыйм, әгәр дә кирәк булмаса. Җырлар тыңлыйм, төрле җырлар тыңлыйм, эшләгән вакытта җырлар тыңлыйм. Бигрәк тә әйе, шы бер нәрсә белән шөгыльләгәндә мин җыр тыңларга яратам. Әйе, аннан соң бит әле сезнең гаиләгезнең бер үзенчәлеге, бу очракта инде мин Сиринәне әйтеп китәсем килә, ул гел менә нәрсәдер төшерүдә. Сез машинада барасызмы? Ул бит үзенә күрә бер хезмәт һәм сине төшергәндә бит инде үзеннән-үзе кеше теге формада булырга тиеш. Ул да бит бер тәрбия моменты диимме, кешен үз, кеше хаман саен үзен формада тотсын өчен, уйнасын дип әйтмим инде мин, барыбер дә бит менә кеше үз-үзен төшергәндә ниндидер формада була. Бу әлбәттә бик зур хезмәт, бик зур тырышлык. Менә мин үземне, мәсәлән, алай дип мактана алмыйм. Теге үземне төшерә алам, ниндидер кызыклы видеолар үзем белән төшерә алам дип, аның өчен бик күп вакыт һәм энергия сарыф итәргә Әйе, кирәк. әйе. Миндә андый әйбер тоже юк. Мин әллә нигә бер төшереп куям, инстаграмга постлар кертәм. Менә Сирин ала да егерме чөсте дип китә ул. Эшкә барганда. Сиңа хәтта эшлисе дә юк, утырып кына торасың. Мин барам, барам, әй, дип әйтеп куя да, а, сәлам дип әйтәм дә мин дальше барам машинада. Аның өчен син бик тырышлык куймыйсың. Әйе, ул менә аның каян сүз таба ул? Менә шуны әйтәм, ул да сиңа бәлки ниндидер Үзеңне рухи яктан формада тотырга ярдәм итәдер? Әйе, әйе, әлбәттә, әлбәттә.
Аның белән не соскучишься. Әйе.
Ярый, рәхмәт, Айрат. Киттек.
Әһә. Студент вакыттагы үрнәк малай бүген дә үрнәкме? Менә әле күптән түгел Мин аны сиңа сөйләдем микән, кемгә сөйләдем микән? Училищеда үрнәк малай идем. Әйе, бу э, безнең укытучыбыз, сәхнә теле укытучысы Рәүф абый Айратка һәрвакыт үрнәк малай дип дәшә иде. Ансы шулай, вакытында килә идем, дәресләрен вакытына хәзерли идем, бөтен нәрсәне өйрәнә идем. Казанда Камал театрында январь азагында 30 январь көнне ул әле өйләнмәгән иде спектакль уйнап кайттык та. Э, безнең Әлмәт театры группасына ВКонтактеда Моның турында мәгълүмат бирделәр, Казаннан шаулатып кайттылар, төрле комментарий яздылар. Менә шул пост астында Рәүф абый язган иде. Элек үрнәк малай булган идең, хәзер сәхнәдә себереп йөрисеңме шундый шундыйрак сүзләр язган иде. Бу сорауга җавап бирергә кирәк түгел. Мин анда бер сүз бар да, себерим дигән шул сүздән. Ә, шул сүзне исендә калдырган. Әзме-күпме үрнәк малай булып калдым, ләкин Ә, ничек әйтим, тырышам, үрнәк малай булып калырга тырышам. Вакытында эшкә киләм, вакытында сүзләрне ятлыйм, гел әзер булып киләм. Ләкин кайвакыт менә. Үрнәк буласы килми. Булмый.
Киләсе, буласы килми, чыннан да. Кайвакытта ниндидер безалаберный, безбашенный малай булып йөрисе килә. Анысы чыннан да шулай. Кайвакытта карап куясың да, тукта, нигә мин, мин генә шулай йөрим соң әле ул, дип. Ә син менә шулай булыр өчен, вакытында килер өчен, э, рольләреңне ятлар өчен, тагын ниндидер менә үрнәк булыр өчен, э, син тырышасыңмы, бик күп көч сарыф итәсеңме аңа, әллә син э, үзең шундый, менә була бит шундый сыйфатлар. Мин үзем шундый, минем натура шундый, мин белмим аны, миңа аны башыма тукый-тукый өйрәтмәгәннәр. Үзеңнән үзе шундый. Ничектер китте ул. Әлбәттә, теге әти-әниләр вакытында тәрбия биргәннәр. Вакытында тәрбия бирәләр. Теге саң калма, дәресләреңне хәзерлә дигән, әлбәттә, тәрбия булды. Бәлки шул сеңеп калгандыр каты итеп, ләкин менә мин теге, юк, вакытында, вакытында дигән юк. Минем ничектер ул хәзер үзеннән-үзе автоматик рәвештә. Син бик бәхетле кеше.
Бик бәхетле кеше син. Мин алай булдыра алмыйм.
Әгәр дә кимендә миңа сәгать унга эшкә дип әйтәләр икән, мин унынчы яртыга килеп утырырга. Әзерләнергә. Әйе.
Кайвакыт менә иртәрәк, мин бик озак җыенам кайвакыт. Кайвакыт түгел, көндә инде ул. Тирмә йорт сәгать эчендә җыена. Мин ничек тирмә җыенам? Җыенам да мин 9-га килеп утырам мин эшкә. Инде җыенган бит инде. Нигә өйдә утырып торам?
Нигә өйдә утырам мин? Җыенган бит инде. Эшкә барып утырам мин. Мин нәрсә ничектер сверхпунктуальный кеше мин. Син молодец кеше. Шуңа күрә кайбер кешеләрдә наоборот ул ачу да китерә алар. Слишком на это пунктуальность. Ну, миңа калса, синең яныңдагы, менә әйләнә-тирә синең яныңдагы кешеләргә бик җайлыдыр синең белән. Менә бүген дә син соңа калмадың, кайберәүләрдән аермалы буларак. Вакытында килдең. Миңа әле яздың. Нишлибез? Кая барабыз дип килеп, менә ул бит рәхәт, кеше син әйткән вакытка килеп, үзендә дә ниндидер кызыксыну һәм төгәллек булу дип әйтәм. Ул синең үзеңә, үзең әйтәсең бит, авырлык тудырмый дисең. Ә синең тирәдәге кешеләргә ул авырлык тудырмый да тудырмый. Чөнки рәхәт, соңга калган кеше бит инде ул рәхәт түгел. Эшең артка кала дигән сүз берничә минутка. Дөрес. Кайвакыт менә нигә соңга кала, менә мин вакытында киләм дип, кайвакыт.

Мин сәхнәдә үземне күрәм. Мин әйтимә ничек, менә хамам шул Казан белән бәйле, шул өйләнмәгән белән инде. Хәтерләсәң, училищта укыганда, Камал театрындагы спектакльләрне караганда, баскычта утыра идек, ике яклатып, безнең гел шул бу кырыйдагы сәхнә генә карасаң, уң яктагы баскыч иде. Менә Ул әле өйләнмәгән иде, спектакле башланырга тора, безгә команда бирделәр, безне берничә минуттан соң өченче звонок була. Мин басып торам сәхнә артында чыгарга әзерләнеп. Без анда өстә көзге эленеп тора. Спектакльдә менә мин шул көзгегә ничектер карап алдым да, көзгедә тамаша залын күрәм һәм баскычта утырган студентларны күрәм. Ничектер мин мизгел эчендә. Теге чакка кайттың. Теге чакка кайттым да, карале мәйтәм. Кайчандыр без шулай итеп баскычта тезелеп утыра идек тә, сәхнәдә басып торучыларны карый идек. Кайчан да булса без дә бит инде артист булып, менә шулай итеп басып торачакбыз. Һәм мин сәхнә артында басып торам, сәхнәгә чыгарга әзерләнеп торам. Һәм анда инде башка поколение столиклары утыралар, безнең урында уже булган. Һәм мин ничектер менә Үзеңне бәхетле итеп. Әйе, канатланып бәхетле икәнемне аңладым. Аңладың. Әйе.
Ә менә син ничек уйлыйсың, бәхетле артист дигәч, без бит инде үзеннән-үзе кешенең шәхси тормышын түгел, театрны, сәхнәне күз алдына китерәбез, бәхетле артист дигәч бит инде, әйме? Кеше артист бәхетле дип санасын өчен үзен үзе Без бит инде әйтәбез, менә төп рольләр, зур рольләр, зур спектакльләр дип инде, әйме? Э, рольнең зурлыгы, кечкенәлеге мөһим микән? Үзенең профессиясен яратып, э, сайлап алган кеше өчен менә бәхетле булыр өчен.
Безне бит училищеда өйрәттеләр, рольнең зурлысы кеше сөю. Үзең беләсең. Әйе. Нинди генә роль булса да, аны яратырга кирәк. Эпизод роль булама, ул массада булама, Бәләкәй бер тапкыр чыгып керә торган ролең булса да, син аны шундый итеп яратырга тиеш, чөнки кайвакыт именно менә шул роль кешенең исен, э, исендә калачак. Ләкин, ләкин, кайвакыт андый рольләрне уйнап йөрү дә туйдыра башлый. Мин аны үземнән чыгып әйтәм. Әйе. Әйе. Э, мин үземне бәхетле итеп саныйм, чөнки мин төрле, төрле, төрле жанр түгел. Ә ничек әйтергә? Күләме ягыннан төрле.
Күләм ягыннан, әйе.
Төрле күләмле рольләр башкарам. Шуның белән Массада йөреп кенә бәхетле итеп туу булмый үзен. Әйе, әлбәттә, ул кагыйдәне, менә әле генә әйткән кагыйдәне үтәргә кирәк, чыннан да, ләкин. Ул мөнәсәбәт ягыннан инде, бөтенесенә дә мөнәсәбәт бер төрле булырга тиеш. Ләкин менә минем дә кайвакыт теге төп рольдә дә уйныйсы килә.

Мифтаховлар гаиләсе аена ничә сум акча туздыра? Кызыклы сорау. Без акчаны Туздырмыйбыз. туздырмыйбыз.
Без аны тотабыз. Юк, э, без әлбәттә ничектер акчаны бер үк вакытта ничектер кысып та тотарга тырышмыйбыз. Шул ук вакытта барыбер үзебезгә нәрсә телибез, шуны позволять итәбез. Әйе. Менә яшерен-батырын түгел, минем зарплата квартира өчен китә. Машина өчен, чөнки ул кредитка алынган. Һәм кайбер түләүләр өчен. Сирнәнеке Димәк, сез Сиринәнең акчасына гына яшисез.
Минем акчага үзе яшәми.
Димәк, Сиринә яшәтә сезне. Сиринә яшәтә.
Ашау, кайвакытта тәмләшкәләр алу, булгалый. Ну, Сиринәнең акчасына, әлбәттә, садикка түләү. Аның бит тоже үзенең түләүләре бар. Крупный түләүләр өчен минем акча китә.
Һәм сез крупный түләүләрне аена ничә сум түлисез?

Вакчыл кешеме?
Әйе, нинди, нинди, нинди моментта дип әйтим соң, нинди сәхнәдә вакчылмы, тормышта вакчылмы? Гомумән, менә э, без инде синең э, үрнәк икән турында әйтмибез, теге ул вакчылыкка керми, ансаның башка мәсьәлә. Вакчыл кеше э, теге ничектер тиен санап, менә андыйны да әйтмим инде мин. Син вакчыл кешеме? Акчалат, әгәр дә акча ягыннан булса, юк. Әгәр дә менә ниндидер зәрханәне алсак, менә әгәр дә бөтен әйбер менә шулай булырга тиеш, менә шулай бу вакчылыкмы, юкмы? Менә әгәр дә сиңа әйтте икән кеше, режиссер шулай эшләргә, син алай эшләргә тиеш. Юк, бу вакчылык түгел.
Юкмы? Юк. Значит, вакчылык түгел. Бу син үрнәк малай

Ай саен ничә тиен бирәсең инде син хөкүмәткә? Ул сорауга җавап бирмим. Син миңа җиңел әйбер уйлап чыгардың. Рәхмәт, Айрат. Әйдә, киләсе сорауны ал.
Тормышыңдагы иң зур югалту? Зур югалтулар булды тормышта. Берәү генә түгел. Иң якын кешеләрне жогалттым. Бер братлы. Ул 2023 ел, мин аны бүгенге көн сыман хәтерлим. Баштан җәй көне Әтине җирләргә туры килде. Аннары биш айдан соң абыем китеп барды. Ә сез бу вакытта, бу хәбәрне син кайда кабул, кайда белдең? Син кайда идең бу вакытта? Әтинең китеп барганын мин Сирмәдән белдем, Казанга кайтып җиткәч кенә. Сез Әлмәттән кайтып бара идегез. Без Әлмәттә идек, Сиринәгә шалтыратты килен, абыйның хатыны. Ләкин мин трубканы алмадым, бу миңа шалтыратты килен. Дөресрәге миңа шалтыратты. Сиринәнең телефоны безучкада булгандыр инде, бу моңа ишетмәгән. Ишетмәгәндер дип миңа шалтырата дип мин трубканы аңа биргән идем Сиринәгә. Ә ул аңда әти үлде дигән хәбәр әйтәсе булган. Әйтәсе булган. Белмим ничек кенә Аллаһ Тәгалә әйтеп куйган. Үзе шулай биргән. Сиренә моны белдертмәде. Кайтып җиткәнче. Әйе, шулай мени, ә, ярар дип, аңарчы минем әти ятып чыккан и больницада. Инфаркт белән. Әти тагын больницага эләкте, янына кайтарга кирәк дип. Дип әйтте сиңа. Дип әйтте Сиринә. Бер сер дә белгертмәде. Кайттык Казанга. Баланы калдырырга кирәк инде, дип әйтте әби белән бабай янында, чөнки больница юлында йөрергә туры килсә. Авылда. Әйе. Читен булачак дип. Анда да әллә ни сизмәдем. Казанга кайтып җиткәч кенә мин әйттем, болай булмый бит инде, әйдә, өйдәгеләргә күчтәнәчләр алырга кирәк, дип, кибет янына туктагач кына, берничә метр гына кала. Шуннан хәбәр итте.
Ә бу хәл кайда булган? Өйдә, больницада? Өйдә. Ә, өйдә.
Ул больницадан чыккан иде инде. Ул больницадан чыгып ярты ел үткән иде инде. Әйе. Ул якын түгел арасы.
Әйе. Ә янында ничек булган инде бу хәл? Кеше булган? Абый эштә булган, бу залда ятып торган булган. Килен белән малае. Спальняда килен уянып чыккан кухняга ашарга әзерләргә. Улы чыккан бит инде уйнарга, дәвәти, дәвәти, әйдә уйныйбыз дип, бу әти эндәшмәгән инде. Эндәшмәгәндә әнисе янына җигергән. Дәвәти мине уйнамый, эндәшми дип. Аннары килен чыгып залга караса, әти селкенми инде. Шунда гына беленгән, яткан җиреннән китеп барган инде.
Бер караганда, бу, әлбәттә, сезгә бик зур сынау. Бу инде, моны бернәрсә белән дә теге чагыштырып та булмыйдыр. Теге үз башыннан кичкән кеше генә беләдер, дип әйтәм, авырлыгын. Икенче яктан караганда, менә әйтәләр бит, элек менә без инде әбиләр, бабайлар белән үскән, минем әби гел әйтә иде, менә үзенә теләкләр теләгән дә әйтә иде, И Ходаем, әз авыру, асат үлем бир, дип әйтә иде. Теге, менә, Сез бит белмәгәнсез дә менә, тыныч кына китеп барган дисең. Әлбәттә, бу Ходай Тәгаләнең бер шулай язган, язмышның бер шундый язылган әйберсе булгандыр дип әйтәм. Айрат, сиңа бик авыр булса да, абыең турында да берничә сүз әйт.
Абый минем полная противоположность иде. Әй, Алмаз исемле.
Әй, Алмаз исемле абыем, ике яшькә олы ул миннән. Үзем котырып йөри торган, психланып йөри торган бала булсам да, ул бәлки икенче баланың гадәтедер инде, бөтен гаиләдә шундыр инде ул. Ул нык тыйнак кеше иде. Нык тыйнак, нык сабыр кеше иде, ләкин әйтсә әйтә инде ул. Нык әйтеп куя иде. Ул да менә Йөрәк давление ягыннан бик слабый кеше булды инде ул. Эчендә булгандыр инде. Әйе, ул нык интекте, балачактан бирле, мәктәптән бирле ул давлениемә интегә иде. Югары давление йөрде инде ул. Мин ул вакытта Тольяттида идем. Фестивальдә 29 ноябрьләр иде бугай. Миңа шунда Сиринә хәбәр итте, абыең реанимациягә эләкте дип. Эштә җайлаган булган бу. Давление белән инде. Әйе.
Эштә җайлган булган. Ну, бар да яхшы диләр, әйтәләр инде, ләкин теге менә хәлен үз хәленә китереп, операция ясарга кирәк диләр. Пока менә алар бит инде баллар буенча. Әйе, әйе. Әйтәләр, 8 балл булса, ясарга ярый. Ә уйнык эш кенә була. Сигезгә кадәр күтәрә кирәк диләр инде. Сигез, тугыз кимендә булырга тиеш. Спектакль үтте. Без кайтырга чыктык. Шунда кайтканда миннән Сирина сорады, син нәрсә эшлисең да инде әйтәм. Кайтып барам. Җокла инде син. Казанга кайтырга туры киләчәк, абыйның хәле начарайды дип. Шунда Казанга кайткач,

Әлбәттә, әтиең дә, абыең да бу инде теге әйтеп юату, нинди генә юату сүзләр эзләсәң дә, юатып булмый торган әйберләр. Синең, әлбәттә, аңлашыла, борчылуларың да, сагышың да, әлбәттә, аңлашыла. Ә менә әниең бу хәлләрне ничек кабул итте?
Әни бик авыр күтәрде. Бигрәк тә улын җирләгәч. Әйе. Бигрәк тә. Нык авыр кичерде ул. Аңа да удар булды. Ул да инсульт кичерде. Шул менә әни белән булган хәлләр өчен мин китергә мәҗбүр булган идем театрдан. Казанга. Әйе. Ләкин ничектер без тукталып калып, Бөтен нәрсәләренә бөтен әйе, бөтен юк дигән җавапларны уйлап, без куаларга уйладык вакытлыча. Ләкин, Аллага шөкер, хәзергә әнием хәле әйбәт. Барысы да үз урынына кайтты. Ләкин менә
мин нәрсә эшләргә белмәс идем, әни дә китеп барса уже. Әйе. Әле әтидән, оправиться итмәгән абыйдан, аннары

Төрле нәрсә өчен. Кибеткә барып әйбер алсам да, бу миңа кирәк идеме дип, белмим. Менә ул водолейны менә әйтәләр бит. Эй, син водолей шундый икәнсең, рыба шундый икәнсең дип. Теге Бу икеләнүме синең? Ничек бу? Син алу микән, юк микән дип. Юк, алгач. Алгач үкенәсең. Үкенәм, ие. Икеләнү түгел, менә дөрес эшләдемме икән, кеше нәрсә әйтер икән? Менә мин моны алып дөрес эшләдемме икән? Хәт үкенәм менә шуңа эшләгәнгә, менә алганга бигрәк тә ул менә. Ә ничек чыгасың син бу хәлдән? Менә. Үзем менә кайызым, кайызымны онытам я. Син миңа башта үкенәсең. Әйе, син миңа охшамасын икән дип, Сиринәнең апасы да әйтә. Водорилар шундый алар дип. Белмим, бәлки чыннан да шулайдыр, менә теге. Менә кибет, мәсәлән, кибеттә йөрибез. Сатып алдым мин бер. Юк, кибеттә түгел, Казан Экспресста сатып алдым. Через плечо матур сумочканы. Ин карам инде, ин бик матур, ошаттым инде. Килде Казан Экспресса. Алдым мин аны, мин утырам. Ну, миңа кирәк иде. Үкенеп утырам мин аңа. Бу ни өчен кирәк?
Алдында икеләнмисең син. Юк, матур бит ул.
Икеләнү юк. Теге әзрәк кенә кирәкме, юкмы? Юк, алам, алам, алам. Аннары зря алдым мин бай миңа. Теге үкенечләр була. Ул не только менә теге материал яктан, теге нәрсәләр сатып алу ягыннан эшләгән гамәлләр аркасында менә шундый сораулар туарга мөмкин. Аны үзеңдә җиңеп буламы?
Бәлки ул сиңа комачауламыйдыр, син аңа игътибар итмисеңдер, шуңа күрә ул синең шулай еш була торгандыр. Мәсәлән, бу үкенүләрем аркасында мин күпме интегәм дип үзең белән үзең көрәшәсеңме син? Или ул сиңа ләкин комачауламыймы? Комачаулап ала, ләкин менә теге син әйтмешли, Комаучы алый бу миңа дип тынычландыра башлый мин үземне. Ну, үткән үткән инде җитте сиңа, әйе, әйе, җитте инде нәрсә. Үзгәртеп тә булмый бит. Мин бит ана ул сумканы кире бирә алмыйм. Тынычландырам. Ну, каязап алам, алам да тынычландырам. Ну, белмим, бәлки натура шундый. Үкенергә туры килә. Ярый, рәхмәт.
Әле дә соңгы сорау.
Иң беренче булып Сиринәнең нинди сыйфатына игътибар иттең? Сиринәнең хәзер шундый банальный җавап әйтәм инде. Гадилегенә Игътибар иттем мин аның. Һәм менә турлыгына. Ничек бар шундый ул, менә. Кирәк сиңа әйтә дә бирә ул сиңа җавап бирә. Икеләнеп нитеп тормый ул. Турысын бәреп әйтә ул. Шул вакытта аңа ничектер җиңел. Әйе. Гади кеше ул. Аңа ничектер подходлар табырга кирәкми. Теге, Әйтәсең дә куясың. Әйе, менә ничектер җайлашырга кирәкми. Ул, ул гел ачык, ачык. Ачык. Ачыклык сыйфатына игътибар иттем мин аның, иң беренче. Ул ничектер менә балкып тора иде ул безнең беренче танышуыбызда, якты кеше булып балкып тора иде ул. Менә син әйттең бит, баналь дип. Бәлки бүгенге көндә бу сыйфатлар киресенчә баналь түгел, бик еш очрый торган сыйфатлар түгелдер. Без бит ничектер ясалма дөньяга күченеп барабыз бит инде әкренләп. Кешенең ничектер ачыклыгы, дөресен әйтә алуы, бәлки бу инде бүгенге көндә бик, ничек дип әйтим, Затлы сыйфатларга керә торган. Бәлки, бәлки, әйе.
Бүгенге көн өчен.
Әйе. Элеккеге кебек бит кешеләр теге менә күршеләрне генә алсаң да, бер-береңә теге ачык ала йөрешү дә юк кебек хәзер. Кеше бит бер-берсенә ябылды. Ә бу ничектер шундый затлы сыйфат бүгенге көн өчен. Дөрес, дөрес, дөрес, дөрес. Мактыйк әле Сиринәне. Мактыйк, мактыйк әле Сиринәне. Айрат, сиңа бик зур рәхмәт. Э, килгәнең өчен, сорауларга җавап биргәнең өчен. Әле бу моның белән бетми. Беләм мин синең бетмәгәнеңне. Анда нәрсә нәрсә дип атала әле ул? Бу
Шакы-шока мә ничек әле? Шакы-шока. Шакы-шока түгел. Без инде моңа бик күп эзләдек татарчасын. Рафик абый безгә аны тәрҗемә итте. Шалт-шолт. Шалт-шолт. Шалт-шолт сорауларга шалт-шолт җавап. Ләкин шалт-шолт дип э, курыкма. Озак-озак итеп җавап бирсәң дә ярый. Беренче сорау. Э, сорау дип инде. Син дәвам итергә тиеш. Кирелегем аркасында.
Кайвакыт үкенергә туры килә.
Читтән карап торганда гына.
Кешегә бәя биреп булмый. Балачак ул.
Сагындыра торган чак. Әгәр атым булса.
Кара. Әгәр атым булса, Мин аны сатар мин идем. аны эшләтмәс идем.
Ә, мгм.
Шәп җавап. Карап, ничек әйбәт җавап. Пенсиягә чыгу белән мин
Э, ди- Дикарь, дикарь түгел, ә нәрсә әле ул теге та- табигатьтә? Табигатькә Чыгып китәр идем, пенсиягә, менә ничек әле, гостиницадан яшәүләр ниләр белән түгел, әмма теге үзең үз машинаңа чыгып китәсең бит әле табигатькә, теге диңгез буена. Әйе, әйе. Шунда чыгып китәр идеме? Шунда чыгып китәр идем.
Кыш көне кар, ә җәй көне? Яңгыр. Кәҗә мал түгел.

Көнләшерлек тормыш.
Үпкәләү аркасында.
Күпме хаталар ясыйлар. Хәзерге ни өчен үпкәләмә бу. Әгәр мин хайван булып тусам. Ат булыр идем, чынлап ат. Язмыш мине сынаса да. Мин сынауларны үтәм. Рәхмәт, Айрат, сиңа бик зур. Төгәл, матур, дөрес җавапларың өчен. Без инде синең белән бер-беребезне бик яхшы белгән кешеләр буларак, бу, әлбәттә, искиткеч эчкерсез, шундый дөрес әңгәмә булды. Бик зур рәхмәт сиңа һәм тапшыруыбызның кагыйдәләре буенча. Тапшыруыбыз азагында мин килгән кунакларыма алар ярата торган әйберне бүләк итәм. Мин инде сине әйтәм бит белгән кеше буларак, күзәтүләремнән чыгып, синең көн саен нәрсәне яратуыңны, нәрсәне яратып эшләвеңне күреп, сиңа да син ярата торган бүләк әзерләдем. Әгәр дә син, тамашачылар да ул бүләкне күрүләрен теләсәң, Аны камерага күрсәтә аласың, бөтен тамашачылар да Айрат Мифтаховның нәрсәне бик каты яратканын белсеннәр дисең, әлбәттә, күрсәтә аласың. Мин сиңа ул бүләкне хәзер бүләк итәм. Рәхим итеп, Айрат, әлеге бүләкне кабул итеп ал.
Әйе! Әйе! Менә нәкъ өстенә бастың. Әлбәттә, мин аны күрсәтәм. Әлбәттә, күрсәтәм. Менә ул, ул да булса кәхвә белән лимон. Мин әйтәсем килә. Мин моны әтидән күреп өйрәндем. Синең әтиең шулай эчә? Әйе, әти лимон белән кофе, кофега лимон салып эчә иде, шикәр белән. Мин теге әзрәк ППга күчкәч, правильное питаниега күчкәч, шикәрдән баш тарттым. Ләкин менә моны тәмсез булыр дип уйлаган идем, киресенчә Күпкә тәмлерәк булды. Әле ул бит нәкъ тә менә шушындый растворимый кофега лимон салып эчәсез сез. Мин, әлбәттә, белмим, сез аны ничек эчәсездер. Ләкин мин синең белән бу әйберне яратканыңны. Айрат, бик зур рәхмәт сиңа. Килүеңә, матур әңгәмәң өчен рәхмәт. Һәм әгәр дә синең тамашачыларга бүгенге көндә ниндидер киңәшләрең, теләкләрең булса, әлбәттә, син аларга тапшыра аласың. Иң беренче рәхмәт сүзем сиңа.

Әлбәттә, сау-сәламәт булыгыз. Безнең театр белән кызыксыныгыз, безнең театр тормышы белән гомумән кызыксыныгыз. Спектакльләр генә түгел, менә шундый матур-матур проектларга килегез. Үзегез күрәсез, безнең музейларда арт-проектлар ачылып бара. Иң, иң теләгән ике нәрсәм бар минем. Беләм, беренчесе бик авыр булырдыр ул, ләкин дә тырышып була, вакытында килергә тырышыгыз әле спектакльләргә. Чөнки менә кайвакыт спектакльләр башланып китә, безгә тамаша залыннан керергә туры килә. Җиденче ун минутларда, җиденче унбиш минутларда театрга кереп баручы тамашачылар бар. Беләм, бәлки пробкага эләккәннәрдер, шуңа күрә әйтәм, авыр нәрсәдер ул, бәлки, ләкин тырышырга кирәк. Икенче әйбер, телефоннарны сүндерегез, зинһар өчен, спектакльләрдә. Ике телдә игълан итәләр. Аның берсе Риздә без игълан итә, икенчесе Рамазан. Урыс телендә һәм татар телендә игълан итәләр. Сүндерегез, зинһар өчен, телефоннарны. Бу бик комачаулый. Әлбәттә, без артист кешеләре буларак, аңа игътибар итмәскә тиешбез. Ләкин гримеркада утырганда да ишетәбез, сәхнә артына басып торганда да ишетәбез. Телефоннар чылтырый-чылтырый, әле аны сразу сүндермиләр, әле аны сразу сүндермичә аңа җавап бирергә тотыналар, сөйләшәләр рәхәтләнеп, зинһар өчен, үзегезне дә хөрмәт итегез, безне дә хөрмәт итегез, бәхетле булыгыз. Саулыгыз. Саулыгыз. Бик зур рәхмәт сиңа, Айрат, бик зур рәхмәт килүеңә. Очрашып торыйк, күрешеп торыйк, сөйләшеп торыйк. Рәхмәт бик зур сиңа.
Шушының белән бүгенге әңгәмәбез азагына якынлашты.